Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

from outside this world. ċanna man. Għarraġvi, bonġu. Bonġu.
Esma, konna għad nitkelbu daqxej għaw qabel bdejna u fqajt li moħi, għaxħat li li taħda xil sena kien l-ewel darba li l-tqajt ma normi l-ewel. U Għandi kurżità kif ġrat il-biċċa? X'il-levin kelli, il-levin 12. Dak Norman kont diġà bat nisma' biha, kont għadni żgħar, però diġà kont nisma' biha, però qatt ma kont għad niltqajt miegħu. U kien tela xi advert ehm, on Facebook, kien hemm grupp partikolari dak iż-żmien, kien jintuża ħafna, eh, li ħaj jiltaqgħu eh, Birkirkara, ġo post partikolari Birkirkara. L-ommi għattila. X'kien imma bħala kien xi event partikolari u? Kienet gathering, kien taqgħu hemmhekk for a couple of drinks hekk insomma. U l-ommi għattila ħiereġ jien, għalti fejn sejjer dik. Għattila ħammur sini ma' masħabi jien. Għalti mur, ġiġda tgħid. U tlaqt imxejta mill-pjeta x'in noqgħod il-pjeta, sabir kirkara. U għamilt lejlem ma' Norman ġifieri u l-oħrajn u bdejt insir naf ġifieri n-nies. Eh, ħafna minnhom għadhom magħna, ġifieri, jgħinuni ħafna lili. Sena kienet din?
Xi 2013 kien. Xi 2000. Għandi ritratti firmat bid-data. Ġifieri, I can confirm later, mhux xi 2013 kien. U għax kienet hekk, kif? X'kien l-interess, hekk mhux normali tifel taħt il sena jgħid għastja ħamur, x'kien, x'kien li qanqallek? Ħanejdlek jiena
Minn età żgħira ħafna dejjem naqra, dejjem naqra, dejjem naqra. Ġifieri. Xi tħobb taqra l-iktar hekk? Filosofija, politika, spiritwalità, dawk l-affarijiet mainly. U minn dej minn żgħir naqra ħafna jien, ġifieri, qed ngħid jiġifieri ftit wara li ltqajt ma' Norman jien I was introduced to Nietzsche Ġifieri ta' tlettax-il sena kont diġà qrajt Zarathustra, Beyond Good and Evil u The Twilight of the Idols. Eżatt fis-sekwenza kif qrajthom jien dawk. Hekk eżatt wara xulxin, Zarathustra kien l-ewwel wieħed. U dejjem naqra u dejjem nistaqsi, ommi tgħidli tgħidli kont toħu ras kulħadd m'għamilt iltaqa' dejjem tistaqsi, dejjem dejjem jiġifieri. U dejjem ridt inkun naf, dejjem ridt inkun naf. U Norman meta bdejt nara l-intervisti tiegħu ma kontx għadni iltqajt miegħu. Għad da raġel issja he knows what he's saying, you know, and hemm feedback, mhux bħal meta tisma' anka il-politikanti llum il-ġurnata m'għandhom background ta' xejn. You know, kważi tista' tgħid dawn tliet kwarti minnhom letteralment opportunisti. B'eżempju riċenti Alex Borg, il-Kap tal-Oppożizzjoni, ma kienx jaf minnu Eric Mizzi. Kellu jqum. Ejju, ejju, ejju. Ġifiri, ma jafx ġifiri pratikament il-fundatur tal-partit tiegħu stess da. Ġifiri kellu jqum Owen Bonnici u jispjegalu ġol-parlament, eh? eh? Fuq Eric Mizzi. Ġifiri da laqqas il-history tal-partit tiegħu ma jaf għasib wara kemm jaf tal-pajjiż. U biex nirritorna għal-bicċa ta' Norman, illi meta tismaw jitkellem, tħossu tajt he goes in depth of history and philosophy. Naħseb that was something illi I was drawn to l-iktar beside there's such the political sphere fil-bidu. U minn min, min wara l-ewwel darba li l-tqajt miegħu x'ġara kif is-sens l-interess kompla rġajt kont qas mur spiss kif ġrat imbagħad wara l-ewwel darba? U kiber hu mbagħad jiġifieri bdejna nitkellmu jien u Norman. Kważi konna niltaqgħu kull xahar kien isir gathering u konna nitlgħu d-dwejjra hemmhekk il-Victoria Lines. Mbagħad hemmhekk id-dwejra l-iktar li sirt close ta' Norman jiena għax konna nkunu relax hekk taf x'jiġifieri int. Ejja ejja għax għal min ma jafx għall-viewers għall-ħabta ta' 2006, 5, 6 Kont kont mitħla u dal affarijiet li qed tgħid li kważi kollha dejt minnhom jiena ġifieri. Speċjalment id-dwejra fuq kien ikun hemm dlam ċappa. Dlam ċappa ċappa. Just bonfire fin-nofs. U kienet kien atmosfera fejn tista' titkellem, tibla' u sormok dak li tkun issir tafu fuq livell intimu personali mhux bħal meta taraħ għax inti mhux qed ngħidlek li tirrexxa fuq it-television tagħmma bla ma trid. Inti tilbes kostum u ta' serjetà fi proġett ta' image. U dak kien il-post fej n-nies jenħallu. Eżatt, u hekk ġara fil-fatt, fim sir niktar close, you know, Norman, eh, master pupil relation, you know, għax Norman kifet mhux ġast għallimni l-politika li li għallimni l-history, għallimni l-filosofija, a way of life, l-ħajja artistika. Tani viżjoni oħra tal-ħajja, mhux ġast kif taqbad tgħid, superfiċjali, xi ħaġa superfiċjali, fimt? A way of life, and u l-way of life tiegħu għalija admirable. Eh? Kif tiddeskrivi hekk bħala bniedem kif ikollok tiddiskri xi ħadd li ma jafux? Għax in-nies orajt jarafu t-television, imma normi mhuwiex dak li tarafu t-television. No, le, le, le. Kif tiddeskrivih kieku? He's a genius hu. He's a political genius. Political philosopher naħseb iktar mill-li politician Norman, għax eh, sorry Norman jekk tismaqni, ma naf li ma tħux gosbi għalli dejlek politikant, imma insomma. Għax eh, political philosopher.
X'għandu differenti minn nies oħra. Naħseb, mhux naħseb, l-ideoloġija u fil-fatt jiena ngħidha u nibqa' ngħidha, l-Imperium Europa is the only ideological party in Malta. It's the only ideological party. Dana, to return to Alex Borg, eh, dana ftit qabel sar leader tal-PN, għal li l-ideoloġiji spiċċaw. Qal li l-politika issa nbidlet, m'hemmx bżonn l-ideoloġija, we need to drift from the left wing and the right wing spheres, u dan l-affarijiet illi naħseb illi huwa r-riżultat għalfejn il-PN qiegħed il-mod li qiegħed. Ġifieri dan ma ninsewx illi kellna Prim Ministru Gonzi illi ex-President tal-Azzjoni Kattolika kif jgħid Normin hu, ġifieri ħallat ir-reliġjon mal-politika u r-riżultat ħadnieh. Mm, Il-PN faqawna bl-immigranti illegali u l-laburisti issa faqawna bit-third country nationals, ġiviri. Mhm.
U għadek hemm xi ħaġa inti interessanti sa mhux ħanidħol fil-mertu jekk hux tajjeb ħażin, ma nidħol bħala idea, semmejt li huwa l-unika partit li għandu ideoloġija. Ekku.
U dik eh, spiċċat. Le, l-lum.
Tal-lum tisma ħafna nis jgħidu l mux għallu t-nej l-istess. U l-lum, anka politikament saru t-nej l-istess, fil-sens, jisek għalfej għandek t-vota Labour jew PN. Jisok t-vota fuq xet jgħidu dak il-ħin, li dak il-ħin li jista' jinbidel drastikament. Sijat jiblu ħafna drabi. Ġifiri.
L-ideologija hija l-kumpass. Daqshekk tlajt fuq vapur u ma nafx fejn sejjer. Il-kaptan jgħidli għu jissa naraw fejn nispiċċaw. Ma tistax taħdem hekk inti. Mhm. Issa. Hemm ħafna nies
dik qed iħossuha ma ma jafux jesprimuha. Eżatt. Għalhekk naħseb hawn nies li għażżitilhom żobbhom il-politika għax ma tafx fejn sejjer, tlajt fuq dal-ostja vapur u tista' tispiċċa hemm, tista' tispiċċa hemm, allura dik bla ma trid toħloq sens ta' Jiena m'iniex parti minn il-komunità għax ma nafx fejn sejjer. Eżatt, eżatt. U dik hija naħseb hija ejja ngħidu sa ċertu punt il-ħasra li ħafna żgħażagħ illum mhux jagħtu każ il-politika. Fil-fatt ippreżentax li ż-żgħażagħ jivvutaw huwa vera ftit. Għal xiex taħseb imma x'inhu da? Ma naħsibx li hemm raġuni. politika. Ma naħsibx li hemm raġuni waħda jena għalhekk naħseb komplikata bħala answer. Hija apatija politika ħana jekk fejn ġejja naħseb. Għax kif qed inti jitnej l-istess fejta fil-fatt jekk l-Imperium Ewropa aħna dejjem dejjem zidna l-voti. Dejjem zidna l-voti. Issa li kien hemm drop żgħira l-aħħar MP li kien hemm drop żgħira ta' xi elf vot. Mill-partiti żgħar especially aħna l-iktar li jilna mill-partit apparti l-AD għax l-AD dawka kienu ħafna iktar qabilna. Però bħala voti, we surpassed AD, aħna. Tara kemm ilhom l-AD meta aħna bdejna fil-year 2000. Dejjem, dejjem kważi rdoppjajna l-voti aħna. Ġri l-Imperium Europa, jgħatem, it's there to stay, and we are getting bigger every day. Mhm, Nista' ngħidlek jiena qed ngħidlek ir-rispons li hemm anka ġifieri l-mobile tiegħi kulħadd iċempel, kulħadd jinvitani lem, jinvitani law, nies iwaffquni fi triq. Dak it-tip ġifieri nkun sejjer x'imkien, x'ħadd irid idoqq il-ħorn jitfa' mal-ġenb ikellimni.
Issa għadek hemm għad it's there to stay. U llum nafu li inti l-leader ġdid tal-Imperium Ewropa. Kif tixtieq Fejn tixtieq tkun sena oħra?
Ifhem. Eh, eh. U tajtek sena oħra biskop. Eh, hemm żewġ skopijiet, u għan naħseb huwa żmien tajjeb li xi ħadd qisu għax inti mhux ħadd għamel bidlit fl-ewwel ġimgħa m'għandekx fucking. It's very difficult. Ifhimni U sena oħra kapaċi konna Mhux sena oħra, sa żmien sena oħra żgur ħa tasal elezzjoni, ġifieri. Mm, anka qabel.
Anka qabel. Anka qabel. L-iktar li nistgħu sen għalhekk tajtek dak. Fej fej tarak sena oħra. Eh, sa sena oħra hu. Eh, eh.
Hemm xi ħaġa li tajtara din hemm bżonn issir ASAP ħalli We need, aħna, we have raised the consciousness. Il-poplu Malti ftaħnielu għajnejh, mhux jiena, Norman, imma aħna meta ngħid aħna bħala partit. U dik illum il-ġurnata il-poplu jħossha. Il-poplu jħossha jaf li l-partiti mhux qed jagħmlu sew. Issa aħna sa sena oħra irridu li l-poplu Malti mhux ġast jitkellem illi kif jiġi fuq dik il-karta li jkun waħdu meta jkun waħdu hemmhekk fis-sigriet tal-vot idejh iniżżilha għal partit li qed li qed joffri s-soluzzjonijiet, il-vera alternattiva. Fhimt? Hekk irrid nara sa sena oħra jien illi l-Malti mill mill-kuxjenza li għand li tajnih il-kuxjenza il-problemi tal-pajjiż fosthom il-problema ta' li kienet dak iż-żmien immigrazzjoni illegali issa ġiet immigrazzjoni legali għax illum il-ġurnata tista' tgħid prattikament l-immigrazzjoni illegali kważi non-existent. Malta, Malta, sa kombinazzjoni dal-ħodu kont qed naqra ġurnal, nsejt li mu, reġgħu erqu xi 88. Illum tellawha. Ġiri Malta mhix affettwata daqshekk bħalma kienet qabel, qabel iwa, qabel kont tkun il-baħar b'Riżebbuġa jew ma nafx fejn, tkun qed tgħum u tara dajsa dieħla u jinżlu qishom xejn mhu xejn. Fimt? Illum il-ġurnata l-problema hija l-immigrazzjoni illegali illi s-Soċjalisti, il-Partit Soċjalista, bdieha Joseph Muscat di, illi qallu isma' jekk mhux se taċċettahom 'il daw, mhux se jkollok pensjoni ta' tefa' ħilu hekk hu għax huma jafu illi l-Malti, mhux il-Malti biss ta' imma b'mod speċjali kif tmisslu l-but, illalla kollu. Illalla jgħidlek mela naċċettawhom daw. Fimt? Dik kien dak kien it-trikk, ried iġib Malta bħal Dubai. Pajjiż bla bla ruħ Dubai, imur biex joqgħod jara l-Burj Khalifa hemm. Meta Malta għandna soul aħna, tħaffer fejn tħaffer issib l-affarijiet ta' żmien il-qedem hawn. Issa jiena dik l-iktar ħaġa li kienet tolqotni fi żmien. X'inhi? Li kien jenfasizza fuq x'inhi r-ruħ ta' Malta li li f'għoxrin sena fucking. U d-diżastru li hawn hu diżastru. Hemm affarijiet li jafu bihom u ma jridux jitellgħuhom, ma jridux jeskavaw. Jiġifieri plus illi kisru u radmu is-soċjaliżmu fiex ġabna, jiġifieri jafu illi Jafu illi hemm xi ħaġa hemmhekk, isibuha u jibqgħu għaddejjin minn fuqha jkisser u ibni tella' l-flezz, tella' l-flezz ta' tixkas l-aqwa li jitħaxxen il-but. Fhimt l-aqwa li nikruhom dawk nikruhom mill-Indjani ndaħħlu xi ħaġa tagħhom. Fhimtu l-punt x'inhu fejn x'wasalna jiġifieri nkissru r-ruħ tal-pajjiż. Inkissru xi ħaġa li dejjem tat tat il-Malti raġuni għalfejn jeżisti, għax dawk huma t-tempji wara kollox. Imbass ta' jikber il-but, illum, illum l-Alla huwa l-but. Hekk ġabuna. Fimt illum dak ta' immorru immorru l-quddiesi fimni. Kif kien jgħid Nietzsche, il-knejjes saru ċ-ċimiterji. Illum u hekk hu vera. Taħseb li qegħdin ma' point of no return f'ċertu affarijiet, eżempju fejn jidħol ambjent? Qegħdin point of no return. U mhux għax biss għamilna ħafna ħsara, imma taħseb li l-mentalità tant hija gerjata li Flus, flus, flus li it's difficult li xi ħadd terġa' tgħeżżu ġġibu f'postu? It is difficult but it can be done. Everything can, can be done and redone in life. Fimt? Ġifieri issa eh, kif taqbad tgħid? Eh, desperate time desire desperate measures. Mhux ikunu dawk id-desperate measures kieku. Jien jien ma nistax nifhem, pereżempju, kif għadhom joħorġu ċerta permessi biex jibqgħu jtellgħu daw, daw daw x'jiġifieri jaqbdu joħorġu daw u towers u 'l hemm u 'l hawn u nibnu u mbagħad għandna djar iwaqqgħuhom antiki of historical value, daw onward onward. Għadu kemm x'ismu, jiena noqgħod il-Mosta u ili noqgħod il-Mosta issa qisu erba' snin U f'erba' snin diġà rajt fucking bidla drastika. L-aħħar kazzata ddeċidew li jibnu area daqs Kristu fiha, taf x'veri, enormi. Fejn?
Viċin iċ-ċimiterju, int u sejra 'l Ta' Qali hemm ċimiterju żgħir il-Mosta. All right, eħe. Bażikament iċ-ċimiterju minn ġiex naħat minn tlieta għax naħa minnhom hija triq, ġejjin flezzijiet enormi ġifieri fis-sens ferja fej Mux hija open space sa xortu punt fis-sens għax inti kif għandek dik il-biċċa buffer bej il-mosta u ta' għali li issa ħajspiċċa. M'hemmx, ġifieri n-nies m'għandhomx fucking brejkijiet men. Le, le, fej jidħlu l-flus għax at the end of the day daw biex jikber. U daw ħafna minnhom jien Jien ma nafx ta' histja madonni. Mela ġabuna di biċċa xogħol oħra. Ġabuna s-soċjalisti naħdmu minn xi nqumu sa xi norqdu. U niltaqa' jien niltaqa' ma' nies. Orajt ikunu miljunarji daw però ma jafu jitkellmu fuq xejn daw ta. L-unika ħaġa li jafu jitkellmu fuqha huma l-flus. Flus biss. La għandhom hekk. Għax il-bniedem tant kemm qed idaħħluh ġo ħofra ta' xogħol biex jagħmel il-flus illi qas qed ituh ċans jinforma ruħu il-bniedem, la jaljenawh kif kienu jagħmlu r-Rumani, fimt l-Imperu Ruman meta beda nieżel. Fimt kulħadd il-Koliseum hemmhekk u daw kulħadd jixrob l-inbit u jagħmlu biex jaljenaw in-nies. U inti taħseb Għax dina kultant naħsebha bħalek, kultant qisni ngħidu li qisni conspiracy theorist, taħseb li hemm qed issir apposta, ġifieri hemm xi ħaġa by choice huma tgħidu isma' daw hemm bżonn intuhom fucking niddistraktjahom ħalli aħna nagħmlu l-ostja rridu. Mija fil-mija hekk naħseb hija. Biex il-bniedem ma jinformax ruħu. u fejn jartikola ruħu u jsir jaf ċerta affarijiet moħbijin dak li xat sejħilhom et ta' wiċċhom maqaw, ta' wiċċhom, ta' bla wiċċ, ta' bla wiċċ. Nsalmu l minnaw l-ħabib tagħna Kevin. Alright Kevin. U taħseb fuq il-livell lokali qiegħda wkoll imma? Ija, mija fil-mija.
Isma' ħanejdu kollox. Il-Malti qatt ma kien xi wieħed iħobb jaqra, jiġifieri il-Malti minn dejjem kien naqa'. Naqbel miegħek 100%. Minn dejjem kien naqa' kif tef il-fatt il-Malti mur l-isptar, ġurnata hemm, jew jilgħab bil-mobile jew jċekċek fuq in-nies. Jiġifieri, you know, dika l-Malti, dika fatt li l-Malti qatt ma kien iħobb jaqra, però biex iktar, iktar Ma ntuhx iċ-ċans, ġibnih naħdem, għamilnilu ċ-childcares b'xejn biex jitfa' biex jitfa' t-tfal hemm ħalli jkun moħħu mistrieħ biex jaħdem minn dlam sa dlam ħalli jibqa' njorant.
Issa di x'qa' hawnhekk għadek kemm missejt punt fejn ostja niġġieled ma' ħafna nies fuqha jiena. Għidlek eh l-ostja għamlilna ċ-childcare b'xejn. Imma xi moħħhom itihom sehem. Għidlek Alla mhux aħjar ma jkollok bżonn hu milli jtuhilek b'xejn. Eh, ma huma ma jifmuwix hekk. U mara, stja. Di bħal ta' ċek fis-sena. Mm.
Kemm jihdil niktar? Stja, dik inħossa li hija ma nafx ċaġa sempliċi. Najt mek mhux qed jifmu di Marija Madonna. Kif ħajmu affarijiet iktar?
Hija r-riżultat ta' kif zammewna injoranti il-ġiex partiti u nkluż magħhom il-Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika qatt ma riedet illi il-common person jeduka ruħu u jkun edukat. Fil-fatt x'kienu jagħmlu qabel jekk irċivejt ittra, tmur għand il-qassis jaqrahielek. Fhimt?
U kien hemm kien jista' jiffirma f'ismek ukoll. Eh, mhix hekk, mhix hekk. Eh, eh, ġifieri, huma dejjem ridu jżommu n-nies injoranti hu. Ħalli għax in-nies fil-verità Jekk il. Hu min hu, mhux il-Malti biss. Meta l-poplu jingħaqad, ħa ntik eżempju, il-Berlin Wall. Kemm kienu jibżgħu minnu l-Berlin Wall? Kif waqa' l-Berlin Wall? Ingħaqad il-poplu, ddejjaq, u waqa' hu. Dak waqqgħuh il-Berlin Wall, letteralment b'idejhom ta'. Meta tara kif kif kif waqgħet. Hija kien hemm naħa provokazzjoni min-naħa tal-Amerikani wkoll, jiġifieri għax kien hemm Reagan dak iż-żmien qal turn down this wall u jiġifieri kien hemm dan. Imma meta tara when the people unite, fim, issa dik irridu natu l-spark, għax inti ħana. Kont sanajdlek, nistaw intuħ l-spark imma taħseb, għax jenna. Pero l-ewel irridu nedukaw. Għaw nis il-lupjati għall-ostja.
Il-lupjati mawx il-poplu Malti, il-lupjat.
Il-kuxjenza nerġanajt, edha hemm, jaf jien kull fejn kun. Iġviri, kull fejn kun, anka Mur inti, eqgħod isma' x'jgħid il-Malti. Għażżewna issa dejquna hawn iżżejjed minnhom. Tismagħha ta! Tismagħha, ġifieri l-kuxjenza hemm qiegħda qed jirrealizza. Imma mbagħad ġieli jkunu l-istess nies. Għandi bżonn jien naf inġorr trakk terrapien.
Ejwa, ejwa, ejwa.
Inġibu ġiex Indjani, ja hu stess ta' jalla. Għax il-Malti ipokrita mbagħad. Ipokrita. Fim, naf ta' nitlef il-voti, sorry, imma li hija l-verità. Aħna kollox, sa ċertu punt ta' parsi. Hemm mod kif
għax inti ovvjament naħseb din hija bidla li tieħu snin biex għax hija għandek challenge edukattiv. It will happen gradually, u ġi, mhux dem the snap of a finger hekk. Ġiri, meta tara pereżempju r-riżultati tal-MPs minn elf vot, Kien hemm xi elf u xi ħaġa l-ewwel darba li ħareġ Norman jidhirli. Għal għal disgħat elef, tmint elef hemm qabża. Jiġifieri and I will build on that, jiġifieri nerġa' ngħid Imperium Europa is here to stay. And we will build on that, u jiġifieri hemmhekk turi li qed in-nies qed jirrealizzaw, jirrealizzaw. U għandek proportion kbir of non-voters ukoll. Eħe, naħseb dak huwa jiena nħoss li dik hija ċ-ċavetta. Eżatt, bravu. Hemm dik iċ-ċavetta. Li ħafna minnhom huma żgħażagħ. U naħseb ukoll
il-maġġor parti ta' dawk in-nies li hawn mhux qed jivvotaw huma nies edukati ħafna. Just xebgħu. Tant xebgħu li naħseb jiena qalu ħa nitfi l-iswiċċ minn għax għażżew lil bajt. U naħseb ħafna minnhom huma nies l-iktar nies li jekk tikkonvinċihom tkun għamilt biċċa xogħol kbira għax ikunu leali iktar. Jien naħseb mhux qed jivvotaw għax ma jistgħu ma kif x'milmi ħadd hija lealtà. Il xi ħadd li bih ir-roħ tan-nazzjon. Le, eżempju, ħafna nies votaw Labour fit-2013. Jien għalt għajt ma' nies li Jafu li l-Labour għamel ekonomikament naħseb għamlu affarijiet tajbin, imma qed inħoss li minn dak iż-żmien 'l hawn tlifna ħafna mir-ruħ tan-nazzjon, il-bini taf kif?
Il-Labour ta' Joseph Muscat kisser ir-ruħ ta' Malta. Aqqas in-Nazzjonalisti ma rnexxielhom jagħmluha, il-Labour irnexxielu jkisser ir-ruħ ta' Malta. B'kelma waħda, b'kelma waħda. Ehm, jekk mhux se taċċettawhom, mhux se jkollok il-pensjoni. Hija vera dik imma. Eh? Hija vera taħseb. Ija, ija, mija fil-mija. Għax hu eh, irrid għalu stess di, jiġifieri. Le, le, huwa vera li jekk ma jkunx hawn Ma nafx kemm l-20 ta' l Xetħi li jekk ma jkunx hawn daw ma jitħasux il-pensjonijiet. Mm. U qas jekk ikun hawn ma ngħedhom il-pensjonijiet. Taħseb? U 100%.
Jiena iċemplu li xi tliet darbit f'ġimgħa biex nagħmel pensjoni privata. Il-gvern ġa qed ifħarfar minn fuq spaltu. Qed ngħidlek jien il-ġenerazzjoni tagħna u naħseb anka tiegħek. Ninsewhom il-pensjonijiet. Imma hu riedhom, riedhom U bi skuża tal-pensjonijiet, ara l-istrejn fuq Mater Dei. Servizz tajjeb, eh, ġifieri mhux qed ngħid dak, imma strejn ma jlaħħqux. Eh, mhux ovvja jekk daw qed imorru hemm. U mbagħad jgħidlek għax m'għandix tobba Maltin. Imma għaliex m'għandniex tobba Maltin biżżejjed? Għax huma, it-third country nationals li hawn hawnhekk, jiddependu fuq Mater Dei wkoll. Inti iktar ma żżid minnhom, iktar tittoqgħod tobba u nurses u staff. Eqq.
Apparti issues ta' ta' barranin, xi tħoss li huma aktar issues li huma vera problema hekk illum il-ġurnata? Fuq livell internazzjonali? Naqs iktar fuq livell lokali naħseb jiena. Għax naħseb jekk inti qed nimmaġina, forsi qed nitkellem minn sormi, naħseb jekk tikkonvinċi n-nies trid tibda mill-lokal u mbagħad Qisek isma' rridu nagħmlu hekk għax is-sitwazzjoni internazzjonali hi so and so. X'taħseb li huma l-issues li għandna vera fucking problema? Eżempju, jiena għalija l-ambjent huwa. L-ambjent assolutament hu prijorità ġifieri u għalija jien diżastru, d-diżastru li qed jagħmlu huwa inkredibbli, eh, ġifieri dak kif għadtlek l-ewwel. E anka archaeological remains ikisru jfarku eh, l-iskapitu ġifieri dik waħda. Green spaces, Agħmel xi ħaġa, vera agħmel xi ħaġa, għall-għajn, għall-għajn. U anke affarijiet bħal bib il-bel dik il-froġa li għamel, eh, assistenni minnu ta' assistenni minn pjano dik il-kummedja ta' li għamel hemm. Titħol il-bel tara dik l-arkitettura minn bat tara l-dak, tara dak il-bib hemm. Ankun onest, fil-bidu
ma kienx idejjaqni iktar ma jgħaddi ż-żmien imma qed insir ma naħmlux bħala proġett u ngħidlek għalfejn. L-ewwel nett il-fatt li ddeċidew li alla jagħlqu dik kien l-idea li jkun fuq pilastri li l-pjazza tibqa' aċċessibbli. S'hekk inti għalaqtha bil-barriers. One tlifna l-punt u dak sar bi skuża għax ħames snin ilu kienu jipprotestaw minħabba il-xhur ta' Daphne. Mela, ħa nerġa' naqbiżlek fuq l-ambjent għax ftakar xi ħaġa. Ma semmejni xi dwejra l-ewwel? Mhm. Mela d-dwejra inti tiftakar it-triq kif kienet, tutum tutum bum bum biex tgħaddi bil-karozza hemm, issa rranġawha. Tibqa' tiela'. Il-karozzi li qed jgħaddu minn hemm u d-diżastru li qed jagħmlu minn hemmhekk illi m'għandniex noqogħdu kif fil-fatt m'għandniex nitilgħu l-ewwel ħaġa. Però anke jekk da, il-karozzi li jgħaddu joqtluk bl-exhaust hemmhekk. Jiġifieri anke kien għad fadalna qa' dik id-dwejjra hemmhekk, post sabiħ hekk toqgħod relax hemm għax imbagħad hemmhekk kif titla' inti fejn hemm id-ditx. Dak id-ditx hemmhekk f'għandek veduta tal-bliet. Jiġifieri anke jekk titla' hemmhekk, bl-exhaust tal-karozzi iniekek għax
X'qed jagħmlu jgħaddu minn hemmhekk biex jiffrankaw it-traffic eh, tal-bypass eh, eh. immaġina. Eh, qed jagħmlu.
Iġifieri dak in aħdura li kien fadal qed ifattuha bl-exhaust tal-karozzi.
Dak anke niftakar hemmhekk meta konna mmorru meta jkun minn sejt xi żmien partikolari kien ikun, kont tara mijiet ta' kalamajonti fis-siġar. Vera?
Mijiet kollha bil-headlights ta' Romajn u jemmi. Issja vera? Issja spiċċa. Nemus kien ikun hemm żgur.
Bħal ambjent, jien niftakar forsi kienet Hawnhekk fejn ħa nidħlu fit-territorju ta' forsi fejn ma nibdew ma naqblux ftit. Kellu niftakar fi żmien Lowell kien jgħid isma' għandna anke dak iż-żmien kien jgħid għandna problema bil-bini aħseb u ara llum. Li l-bini li nbena kollu minn żmien l-Ingliżi 'l quddiem inneħħuh u nżommu bini storiku biss u jagħmel eċċezzjoni kien għal xi post ċentrali fejn in-nies joqogħdu hemmhekk. Forsi hija policy esaġerata, imma kultant naħseb jiena xi ħaġa hekk hemm bżonn. Kif tista' ssewwi l-fucking ħsara kbira li saret? Għax il-construction boom eh, bdiet taħt Borg Olivier. Għalhekk jgħid hekk Norman. Fim? Le, fim. X'jista' jsir imma biex jien nara ħafna fucking bin jikraħ minn ikraħ U jekk titkellem ma' minnu fis-settur jgħidlek isma' dal-bini mhux ħajservi mit sena. M'intix tara t-toroq Rumani għadhom jeżistu u t-toroq li għandna bl-inġiniera u l-imbarazz li għandna kulħadd kwalifikat, ma nafx kif xi kwalifiki għandhom dawn, alla tinbeżaqlek tinqala' wara xahar it-triq. X'jista' jsir imma b'mod realistiku biex għax jien naħseb m'għadniex fil-punt fejn isma' ejja nwaffqu l-affarijiet ħalli naħseb hemm ħsara biżżejjed li rridu nirranġaw l-iżbalji li saru. Tista' ssir. Bħala ambjent it can be done hija. Però there again, irridu nerġgħu mmorru lura għal punt ta' qabel. Illi b'daw it-third country nationals kollha ma nistgħux ma nibnux. Daw rridu fejn joqogħdu. Mela kif neħilsu minnhom u mbagħad nibdew nwaqgħu?
Jiena din ara vera problema ara. Eżempju, għandek eżempju, il-Mosta hemm ħafna. Jibdew jinbnew fletzijiet. U jkollok eżempju erba' sulari. U jiffinixjaw l-ewwel sular. Ħanina Madonna jkunu ġa daħlu u ta' fuq għadhom qed jaħdmu. Ġifieri tant taw domanda minħabba dawn it-tlet kantieri. Min jikri qed jagħmel balal tal-liri ta' daw ta'. Daw qed jaqalqgħu min sejjer tajjeb bihom, ta! Għalhekk, għalhekk, hawn min iridhom, għax hawn min sejjer tajjeb bihom, għax daw janka. Tal-blieh, mela qed ngħidlek, għad aqqas f'inixjata u ġo bdew joqogħdu n-nies fiha. Le, le, domanda hawn, hija verità, imma inkonsegwenza tal-ekonomija tad-duħħan, kif isejħilha xi ħadd, mhux jien għedtha din, tad-duħħan illi daw kif tfaqqa' l-balun, kif tfaqqa' l-balun il-bużżieqa. Ħa tfaqqa'. Hekk qed naħseb jiena, hekk qed naħseb jien nisma' li dil-bużżieqa tintefa' u tiġi sabiħa, imma mbagħad jekk tinfaqa' tkun infaqatta. Jien naħseb il-fatt li. All things must come to an end.
Eħe, naħseb il-fatt li It was so fast. Eh, dik dik. Għax, at the step of a finger di. Mux sostenibli, ma mistax, taf kif ġiri xiffaka bħajkun hemm bil-fors. Mix hekk eh, diġra at the snap of a finger, hekk taġvir, kważi kważi overnight intlejna bihom daw ta' Jiġifieri, fl-etzijiet hekk, bum, f'daqqa waħda tibda tara koll, hekk, dal-aħħar sentej especially, il-fl-etzijiet li tibda tara til-għajn, tgħaddi ġimgħa wara jkunu ġa lesti. Kważi.
Ekku, ekku. Jiena kif għedtlek il-mosta Naħseb bħalissa litteralment kull kantuniera tal-area fejn noqgħod jiena, viċin il-knisja, kull kantuniera hemm construction site. Aħna ovvjament vera ngħixu Malta imma jaffettwawna wkoll l-affarijiet li jiġru internazzjonalment. Bħalissa nqalgħet il-kwistjoni tal-Iran, Għandek xi ħsieb fuq għaxin il-perspettiva tiegħek fuq il-biċċa? L-Amerikan, ju soltu. Il-bubus Amerikanus. Jindaħlu f'kollox. E dana, fimni, dejjem iġibu l-istess skużi, u dana kif għamlu il-Saddam, mbatt Gaddafi, mbatt Bashar al-Assad, u issa l-Komeni. Issa l-Komeni tajruħ, hemm it-tifel tiegħu. Dejjem jitlu fejn jaqbillhom u dan għax huma jġibu l-iskuża tad-demokrazija, għax huma d-demokrazija ra kif jużawha l-Amerikani. Jibbumbardjawk, joqtlu n-nies biex jtik id-demokrazija. Ara kemm huma clever. Fhimt? Jippruvaw idawru l-poplu ta' dak il-pajjiż kontra l-mexxejja tagħhom illi fl-Iran ma ħadmitx. Dana fil-bidu li bdewha ma' Gaddafi fl-Arab Spring. Dik kienet il-protesti kollha staged kienu. Staged mis-CIA. Żgur. U mbagħad la l-Libjani bdew jaħsbu illi eh, kienu huma u mbagħad bdew beda jqum naqal poplu u dan u mbagħad fl-aħħar They swept him out, il-Gaddafi, fimta, ovvjament hemm iż-żejt. L-istess għamlu b'Saddam u l-Iran l-istess ħaġa. Fimt issa daw l-Amerikani kollha human rights u għax ma jittrattawx il-dittaturi ma jittrattawx in-nies tagħhom tajjeb, issa daw l-Amerikani ma ninsewx eh, li kien l-unika pajjiż li wadda fl-atomic bomb fuq il-Ġapan. Fhimt? Allura dik tajba, l-Amerikani rieduha tal-qaddisin, issa r-riperkussjonijiet tagħhom, il-bombi li niżlu fuq Hiroshima u Nagasaki, għadhom jinħassu sal-lum, għadhom sal-lum il-ġurnata jitwieldu tfal b'diżabilità ħabba r-riperkussjonijiet tagħhom. L-Amerikani they are great deceivers bħal sħabhom l-oħra. Dawk ta' bla wiċċ. they are great deceivers. They betray everyone except Dawk ta' bla wiċċ. U Trump l-istess, u Trump jekk taraħ fil-bidu. Eh, x'taħseb minn Trump? L-ewwel, l-ewwel
fażi tiegħu mhux meta tela' di, meta tela' darba ta' qabel, kien differenti. Trump kien differenti. He knows, he knows the enemy, Trump, he knows who they are. Dak ta' bla witch, ġifieri. Sorry, Kevin, għattu zaħħilek di għaxoġ bitni. Jaf minn huma, jimbat eh, sabu xaħġa fuq u Eh, u rabtu li if he's not going to eh, listen to what they say, jitajruħ minn hemm, għax għandhom għandhom xaqlaw, għandhom xejdu fuq. Fimt, illi fil-fat l-Amerika jitla minn jitla, dejjem huma jmexxu. Dejjem huma jmexxu. Dejjem.
Waħda mill-ċismu, mill-sayings klassiċi tal-ewwel.
Xini? Di li.
Di jitla min jitla hija.
Mek xek xaħġa tal-iskantament, hemm problemi kbar l-Amerika ta' ġifiri, ħafna minnhom maqqas. Aqqas nafu bihom ġifiri, dana race riots l-Amerika ġifiri, kultant faqqa xi waħda hekk. Ġifieri hemm problemi kbar. Fil-fatt, Trump għalulu tela xismu għaw rappresentant tal-Izrael għallu the first Jewish prime minister, the first Jewish president, sorry, għal Trump, fim tiġviri, tista, tista tkun fil-but iktar minn hekk, għasu ma kontenti bihom ukoll.
Da topic. Le ma tistax taqbdu lajt li osti naħseb għax. Le ma tistax taqbdu, taqbdu, dan rridu podcast ħieħ. Fim? Ejwi. Oh, ma tantx jieħdu gos meta toqrosom lilhom.
Eman, enti taf aħna s-suġġetti li nitrattaw fuq dal-podcast. Paranormal, spiritualità. Erbdew paranormal, x'taħseb inti fuq is-suġġett? Taħseb li e- e- hemm xi ħaġa tanġibli Jinteressak wara kollox hekk il-paranormal kif tares lejh? Jinteressani ħafna.
Jinteressani ħafna. Aħna id-dar it was never a taboo daw daw daw il-konverzazzjonijiet għaj fuq il-paranormal, ġifiri dejjem minn zar nismaw l-lommi terrakonta, nismaw l-nanna terrakonta. ġifiri dejjem kienet, dejjem kien jissemma, dejjem, jommi għaddit minn ħafna esperienzi paranormali u dejjem kienet terrakont Tirrakontalna, ġifieri, l-aħwa kollha x'aħna, jien mhux waħdi. Għandi ħudi. Eh, l-iktar wieħed eċċentriku naħseb. Ewwek ewwek jgħid u tal-inqas. Hekk għalti oħti l-biera jew vera. L-ikbar li żgħar inti.
Jien iż-żarnet.
Iż-żarna għalek ma mela Iż-żgħar ejja eh,
Insomma, u ġifieri dejjem tirrakontalna l-mami wej. Eh, però Bħal esperjenza li laqtet lili, waħda fej tidħol spirit, fatat, whatever, an entity, whatever you call it, ġifiri. Kelli naħseb dawk sitt snin, seba snin, żmien tal-praċett, ġifiri, mxaċaġek ikollok, kont ir-rabat, Eh, ġo triq partikolar, għas nista nispjega eżatt fejja, vera da. Eh, u kien nitlam, kien għata da kem nizlet il-xemx ġifiri, u kont kont mommi, jen ovvijament kont għad nizajr. U kien hemm oħti ta' qabli naħseb, naħseb oħti ta' qabli kienet eħe. Eh, warajja, u jimmi xie mommi, ġifiri għat iżom li ideja ommi, U kif inħares hekk on this side niftakara niftakara ċara, kont għadni żgħir imma ċara sja. Kif inħares hekk nara figura. In detail, eh, ġifieri, ġifieri xara isu florinċ. Issa mara mdaħla f'naqa żmien hekk qed ngħidu late 60s, early 70s hekk. Maqbuda bej Taf inti id-djar hemmhekk ikollhom il-bieb u mbagħad ikollhom isa x'jisimha tal-enemilju hawn xi Ejwa, ejwa, ejwa. Eħe, isa grada. Isa grada, eħe, e, però tkun mal-bieb eżatt. Eħe. Mal-bieb eżatt. Il-wisa tal-adba.
Eżatt, e, dik kienet very very close tal-bieb. U l-bib magħluq u din mara maqbuda minn hawn l-isfel, msaqja mhux qed narahom jiena ġifieri. Hekk wiċċa ġo wiċċi ġifieri u qed ngħidlek baqgħet hekk di jiena rajta ommi rata oħti ma ratiex. U batti nwerza ġifieri ommi sa tant taqqaset isa tirreġistra x'ġara imma mbagħad kif rata ġriet miegħi. U għamilna forsi Jien naf, ġiri ħa, sprint jar 5 metri su ejja ħa 10 jien naf. U, u naraw taf inti daw l-anzjani, specialment il-rabat, eh, joqodu barra fuq l-adba. Bis-sidġijiet, bit-te, insomma, u dan u hekk. U kien għati pallaw, kien hemm xi sitta minnhom. U rawna daw panikjati, jien abjat karti, ommi wkoll. Għal u għat najdulom, għallura situation normal. Ġrat kemm il-darba, ġifiri ħarsu kollha lej xulxin u bqajna sejrin. Dik l-unika esperjenza paranormali li kelli bħala eh, meta ta' ghost dan.
Għan eh, saqsik ħagġa fuq mhm. għadin. Eh, meta ħaristu leja kella xaġa differenti, fis-sens x'kella differenti minn persona normali għalfej Lew ħaġa li nerfi hekk, isa il-feeling ta' dak il-ħin kien hekk.
Għax intom ma rajtu ix translucent jew. Kienet eħet.
Eħestja?
Tnaqa translucent, isa, imma xorta tista' tara in detail, fim? U xi, ġifieri kif kienet baqgħet, ġifieri baqgħet tħares lejha hekk ara, la tkellmet, la għamlet sinjal, la laqgħet petpeta, she didn't even blink. Fhimt? Imma l-iktar ħaġa da kienet illi l-inner feeling, ġara xi ħaġa illi kif ħares lejha bżajt mal-ewwel jien. Ma ma nistax nifhem ġifieri da, dik essaċ li kelli bħala paranormal. Oħra illi mhux essaċ ma da suġġett għax

Darba minnhom, l-ewwel darba, bżajt, il-verità ġifieri, twerwirt ġifieri, kont jgħad fuq is-sodda rieqet wara l-ofsinar, inħobb nintefa' norqod sija wara l-ofsinar. U dħalt rajt lili nnifsi rieqet fuq is-sodda, ħriġt, le ġifieri, ħriġt, dħalt u erġajt ħriġt.
Nastja. Ejwa, eh, dik la qut ngħidlek ġifieri, eh, twerwirt, bdejt ngħid Madonna, bdejt narani ġifieri. U dak il-ħin isni Għadda ħsieb Alla jekk ma nistax nerġa' nidħol. U darba oħra ħalli kollu f'xi kwota with times. Kont il-lokab tal-pulizija. Alla stja.
Ġob dit tajab l-istoria.
Ejwa, għajkollom xie kwota uħaj tijom xie tellaw. No publicity is bad publicity. Ittini da għaxin kif nidħol. Namel meditation jem, namel bis-serjetà ta' bellaħtu ġifieri. Ħajkol nsaqsik, Jekk. Jekk għamil darba tħalt. Kien hemm divi. U nidħol jien, relax, ħassa s-soltu najdlom bona sera u tħal, vera u li tħal. U konti għat meditation, kif nidħol jien, Hekk, dik xi ħaġa li I make it a priority, ma nafx il-għala, naħseb biex nirrelaxja moħħi biex ma nħallix il-ħsibijiet jaffetwawni u jkisru, għax jiena nemmen ħafna li waħda mit-tattiċi li jużaw huma hija psychological warfare, jitfaw kemmek biex lilek ikisruk. U jina dika, I counter it, I counter it by meditation. U l-istess konti għat meditation, ħriġtu tħalt. Daqsek, ġver għat mar nexil, per eżempju, bħal maġel eh, nismal Kevin jgħid, niskopri jew nmur lem jew mulla, dik għat maġrat li. To be honest, eh, aħna permess ta' Kevin tajna maħfna nies, il-nies li jistaw li għandhom kontroll fuq il-ġisem astra tagħhom huwa minimu ħafna. Jiġifieri qatt ma ltqajt ma' ħadd u jgħidli nista' nagħmel li rrid jew nista' ngħaddi minn ġol-ħajt. Jiġifieri hija normali ħafna li inti, eżempju jekk issaqsi lil Sayan jgħidlek jiena noħroġ u most of the time nibqa' kif jien ma nista' nagħmel fucking xejn. Jiġifieri komuni ħafna. Jien
Għas provajt nagħmel għax qed ngħidlek kont imwerwer dak il-ħin, ġifieri. Għax ma provajx nagħmilha jien, ġratek spontanja. Jiena qatt ma qatt ma rnex li nagħmilha, però darba l-istess kont qiegħed rieqed wara nofsinhar fuq sofan u nisma' isa qasba tal-bambu tinqasam. U kif nisma' l-qasba tal-bambu, isni provajt niftaħ għajnejja, imma dak il-ħin li ġara Qisu kien hemm kalamita daqs Kristu u qed inħossha tiġbidni 'l fuq. U jiġifieri qisni ppenikkjajt ftit hekk u erġajt ġejt normali. Meta nsemmiha eżempju lil Sajan jew jgħidha jgħidlek iju dik hija bidu ta' ta' astral projection, ma qatt ma kelli, qatt fis-sens ġieli provajt hawn norqod.
Le, ħassejtu hekk dak il-fejq għax eżempju jekk saqsil Kevin jgħidlek ikun hemm vibrazzjoni u mbagħad paraliżi.
Imma there again, ġifieri, jew hekk tistaqsini kemm damet ma isek titlef is-sense of time. Però sekondi ġifieri milli naħseb li se taddamet għax letteralment titlef is-sense of time Hija xi ħaġa li isek qiegħed ġo xi ħaġa frekwenza oħra. Aħna naqbdu ħafna topics ta' UFOs u aljeni. X'taħseb fuq bħala suġġett? Nemmen, nemmen ġifieri għalija hija possibbli li fl-univers aħna qegħdin. Mhux hekk. Nemmen illi ġew, nemmen iva, u jista' jkun hemm ġifieri min jgħid illi għadhom hawn, Jien toġobni ħafna teorija ta' reptilians. Mhm. Ejwa, ħafna, ħafna, ħafna toġobni, eh, li they live in underground, ġifiri, illi Malta, sada, ġifiri, we're just discussing. Ma, ma xekku. Da, ġifiri, mux etnek li jekku zgur. Illi Malta, aħna għanna underground system hija vasta ħafna, u naqbel ma' Kevin ħafna, ħafna, ħafna, hija vasta mmens. Eh, illi jista' jkun forsi, fil-fat kienem, għaw, artiklu ta' National Geographic, għandu kun semmejtuha Iva, darba semmejni, intom, iva, iva. eh, illi dikka kienet raċi. Awissu ta' 1940. 40s, Eh, Nsejt jien. 40, 40. Konna tellajna anka ir-ritratt tal-pubblikazzjoni. Eħe. Eh, eh, jidri li semmejtuha. Fim ġifiri jista' jkun li eh, li rat Madonna x'kien jisimha. nsejt. Lois Jessup.
Eħe. Eh, Kienu hija parti mir-reptilian theory, ma nafx ifhimni mhux qed ngħid li huwa hekk, ma.
Le fem. Però tinteressani ħafna ġifieri. L-univers tantu fis-sens in-nies tantu kbir li diffiċli timmaġina kemm hu kbir, hija xi ħaġa beyond dak li nistgħu impossibbli jew aħna biss hu fis-sens. Hu, hu, Mhux dik biss, anke jekk isib l-edge tiegħu, there's something beyond the edge. Mhux hekk, la hemm tarf. Eżatt, ħadd beda xi ħaġa oħra.
Ġifieri possibbli li aħna qegħdin weħidna? Mm, Naħt ma naħsibx. Ma taħseb li daw eżempju daw is-sightings tal-UFOs speċjalment fil-Kongress Amerikani tal-lawlek eh, mhm. testimonjanzi ta' pilots u videos Taħseb li huma xi ħaġa ta' veru jew huma naf armi ta' pajjiż ieħor li huma għax hemm hemm aspett militari fih ħafna jiġifieri s-suġġett. Ifhem, le jista' jkun li jkunu hawn UFOs u jista' jkun jkunu fhimt armamenti ta' pajjiżi oħra jista' jkun ukoll, ma tista' teskludi xejn. Però mhux se ngħidlek mhuwiex UFO Fhimt, nemmen li eħe, hemm spacecrafts, let's put it that way. U nemmen li l-hypogeum, li għanna Malta ġviri, jista' jkun li kien hemm eħe xi involvement from extraterrestrials. Għax hija Hija impossibbli li n-nies ta' dak iż-żmien, kif ipoġġuhielna at least, illi kienu primittivi jagħmlulek a masterpiece, għax it's a masterpiece at the end of the day. Jien naqbel ħafna ħafna ma' li għidt Kevin, li l-ewwel nett it-timeline ma tantx tagħmel sens. Eħe, jista' jkun ukoll. Jiġifieri, ara, li kien li ċ-ċivilizzazzjoni f'Malta hija ħafna eqdem milli naħsbu, jiena konvint minnha. Għax ma tantx taqan kawa jgħidlek, fis-sens daw ġew minn sqallija b'ċatra. Mhux iktar tagħmel sens li ġew bil-mixi meta.
Tifhem?
Anka għax jgħidu l l-istrutturi li għaw Malta li għam sqalli għaw ma simili ħafna, mumiex simili, l-istrutturi għam sqalli iktar isom ħitan ta' sejjeħ tradizjonali mill-li ġebel megalitiku. Aha. U hemm it-tendenza, mhux Malta biss, iktar ma tmur lura fl-istorja iktar dal-ġebel isir enormi meta meta kienu kienu jibnu. Tieħu eżempju l-Eġittu, l-eqdem tempji huma l-iktar ġebel li għandhom huma l-iktar tempji li għandhom ġebel kbir. Eżempju tara ta' Baalbek għandhom single piece of stone, xi 100 tons. Eh, ħaġa. Kif il-Madonna?
L-ostja.
Iwa, dik il-mistoqsija, fimt, li Ġifieri ta' anke ta' jekk anke jekk tħalli aljeni barra, naħseb iċ-ċivi-, jista' jkun Teknoloġija- ċiviltà kienet antika li t-teknoloġija tagħha tlifniha llum. Jista' jkun ukoll.
Jista' jkun ukoll. Imma żgu-, żgur ma tagħmilx sens ta' 4,000 sena jew sitt. U le, le.
Le, That's basically what I believe, as such fuq da l-xismu jena, fimt ġviri. Pero le, nemmen, there again, u għeja. Fil-fat, isma, illum il-ġurnata ma tanċa dik tisma nisejdu lek, illi le, ma jizistux l-aljeni ta' Jena sa fejtħol topic, da topic, n-nis għet n-jirrealizzaw ħafna ktar maqbel. Għara fejtħol un bat paranormal tradizjonali. Nasab, illum għaw xettiċizmu ktar minn għat qabel. Jena, estja, għandi Kurżità kbira. Għax di ġieli semmitha ommi u tismagħhom eh, nies tal-irħula jistaqsu ħafna u jitkellmu fuqha il-biċċa xogħol. Jaraw tork qasir. U tismagħha f'ħafna Malta il-fatata u jgħidulu, you know, illi għandi kurżità da, jista' jkun, istja, ma hekk dil-mistoqsija dejjem tberren ġo moħħi. Ejja fil-fatt Dan huwa wieħed mill, ħalli nsejħulu, entitajiet favoriti ta' Sayan. Vera? U ngħidlek għalfejn ukoll, għax xi ħadd qrib tal-familja tiegħu rah. U jiddeskrivih ġifieri bħala raġel ismar qasir. Eh, kulħadd hekk. U ħafna drabi, din smajtha anke mant nies oħra, ikun liebes qisu Uniformi isu felt, blu skur jew nkella blu fil-griż. Mhm. Ejw, ejw, ejwa. U jgħidulek, eżempju, l-ispazju bej l-għajnej u l-ħalq u mhux bħal tagħna, huwa differenti. Aha. Ejw, ejwa. Ġifieri da dal-figura qasira isu Tork komuni ħafna iktar milli timmaġina.
Ġiri tisma ġifiri Malta, ta' ġifiri. Ejja, Malta, Malta, Malta, specifik li għatnajt. Eh, Malta, eh, għabdin ħafna maħħad eh, li ħalli l-flus u jgħinek u jħallilhom il-flus, ġifiri smajta kemm il-darba jindi di d-duru, mux minna persona wahda, eh. Mhm.
Issa, Malta, again, kienu jisajħu l-Tork. Ovvjament f'qorsi għax kellu kien jidher ismar imma jien naf każ jgħidu il-belt fi żmien kienu qed jgħidulu Pawlu t-Tork. Eħe, eħe, eħe, eħe. Ma dak kien Afrikan, ġifieri n-nies. Semmi Norm minn darba. Kull mod differenti jgħidu l-Tork, ġifieri. Kien jgħid fuq xi intervista għallhom meta kont żgħirin kien hawn wieħed iswed Malta, Pawlu t-Tork.

U huma xi ħaġa li jimxu hand in hand fil-verità. Mija fil-mija.
U kif?
Mija.
Ifhem aħna we don't expect jiġifieri li l-common voter ikun spiritually if he is well and good. Però biex tkun a good leader especially on a very global level, you need to find yourself spiritually. L-Ewropa, għax let's face it, let's go back, l-Ewropa pagana fil-verita. 100%.
L-Ewropa pagana fil-verita. Għawek fejjena ma naqbilx. Fejn ma naqbilx illi ċerta nies joħorġu ċerta fractures tar-right jgħidulek, eh, l-Ewropa Kristjana, mhux veru, il-Kristjaniżmu huwa reliġjon Semitiku waħda. Sorry, l-Ewropa hija pagana. Di xi ħaġa illi n-nies mhux dejjem jifmuha. Allora Europe, għax tinsiex l-Imperjum Ewropa mhuwiex biss idea lokali, l-Imperjum Ewropa hija idea mondjali tista' tgħid għad-dinja għad-dinja bajda kollha, let's put it that way. Biex il-bniedem abjad isir kif kien jiddeskrivi Nietzsche bħala l-Ubermensch, fimt, irid isib lilu nnifsu l-ewwel spiritwalment. Ġifieri l-Ewropa biex tieħu r-ruħ l-ewwel trid issib ruħha spiritwalment terġa'. Dik l-importanti. U inti You need to walk the talk, ifhimni, jiena ma nistax ngħid għax spiritwalità u mbagħad jiena ma nkunx bniedem spiritwali, qed tifhmu l-punt? There again, I don't expect the common voter to be a spiritual person, però Eħe, jimxu hand in hand, jimxu hand in hand 100%. Inti biex tkun taf lilek innifsek tissib l-ispiritualità tiegħek. Nemmen, iġri l-Ewropa as a whole, as a continent, it needs to find itself spiritually. Għalhekk l-ewwel emphasized illi nerġgħu nqajmu t-tempji u ntuhom importanza Maltin qasqat ma marru jaraw tempji Maltin stess, Malta stess ta' ġifieri. Akku, 100%. Fem, ġifieri, dik il-problema Malta. Illi illum il-ġurnata daw l-affarijiet inqataw kompletament. Ħadd ma jaf his true roots. Ħadd ma jinteressah in his true roots. Għalfejn? Ħalli l-awtorità, l-awtorità ġifieri mhux qed ngħidu, qed ngħidu dawk ta' bla wiċċ, ehm, ikunu jistgħu jgħaddu minn fuqna kif irridu. Għax inti if you know your roots, you're well and you're above everything, hu. Inti kif tista', kif għad fil-bidu, tmexxi pajjiż meta qqas taf il-history tal-partit tiegħek? Kellu jqum ħadd ieħor jikkoreġik. U min?
U min?
Fiex hekk, jiġifieri, eh, to return to the question, yes, they do go hand in hand. High politics, high culture, spirituality.
Ema, eh, kurzita li għandi jena kif tħarsu lej id-demokrazija bħala imperju ma' specific li jiena kont ma nafx jekk niftakarx sew di qed naqa' hazy fuqha ma' Norman l-ewwel kellu ħafna quorum speċi ta' li kulħadd għandu l-istess vot. X'taħseb fuqha dik? Jiena jien tweġġagħni ftit imma ma nistax ngħidlek li isma' din hija s-soluzzjoni. Bniedem intellettwali għandu vot, daqs kif jgħid kif jgħid Norman iż-żeza ta' Abu Baqra. Fim, ġifieri iż-żeza ta' Abu Baqra eh, li miskina forsi mhux għax ridet hija litterata. Għandha vot daqs min jaqra, daqs min jinforma ruħu. Dik tara bħala xaġa tajba, inti jew xi ħaġa li tweġġa il-proċess demokratiku ma li. Tweġġaw il-proċess demokratiku għax id-demokrazija ħanejlek x'għandha ħażin. Id-demokrazija hija Min hu kapaċi l-iktar jikkonvinċi? The Art of Rhetoric. Fhimt x'inhi? The Art of Rhetoric. Li jekk jiena, anke jekk jiena, pereżempju, ma nafx nitkellem fuq xejn. Imma jekk tgħallimt The Art of Rhetoric, Sura ta' Nies, u lilek kapaċi nikkonvinċik, ġbart il-vot tiegħek jien. Qed tifhmu l-punt fejn hu? Issa, Jekk tara, il-maġġoranza tal-poplu Malti, u mhux Malta biss ta, ġifieri l-verità, anzi, kważi kważi llum il-ġurnata l-Ewropa kollha, illum il-ġurnata ħadd m'għadu jaqra, ħadd m'għadu jfittex, ħadd m'għadu jagħmel riċerka. Kważi kważi jekk naraw ktieb intuh bis-sieq. Għax ħela ta' ħin. Fhimt x'inhi l-biċċa ta' xogħol? Illum il-ġurnata il-pyramid mhix qiegħda kif kif nafuha qiegħda bil-kontra topsy tervi. Dak li qabel kien priorità li titgħallem li tinforma ruħek, oħra, l-istandards fis-sejjel tagħna niżlu. Jiena nħoss ħafna Niżlu, niżlu.
Sib it, sib. Ħa ngħidlek il-ġenerazzjoni tiegħi, ħa, jien għandi 24, kważi 25 fl-aħħar tas-sena. Eh, ma jafu jitkellmu fuq xejn, jittim tal-futbol u forsi l-festa, nerġgħu l-festa. Sem jafu, kemm ħassib taqbad taqbad konverzazzjoni ma xi ħadd ta' daqsi jew iżar minni Fuq il-filosofija, diment li ma jkun xi ħadd li jitsewwanhu filli forsi jkun kompla fuq il-filosofija. Fhimt? Jew jaqbadlek argument fuq high culture, jew high politics, jew spiritwalità, jew paranormal. Ma dum bla interess ta' xejn men, pajjiż istja ma nafx jien, ma nafx. Hawn apatija għal kollox, ħlief għall-flus. Apatija għal kollox ħlief għall-flus.
Hemm mod kif kif dil-ħaġa tad-demokrazija jiena għandi xi ideat ta' ġifieri li tbiddel il-mod ta' kif jivvotaw in-nies. Jien naħseb flok in-nies għandhom jivvotaw darba kull erba' snin. Jekk inti matul leġislatura tagħmel serje ta' ta' referendum forsi mhux il-kelma, però inti għandek ċans matul l-erba' snin tipparteċipa f'elezzjonijiet żgħar oħra. Ħantik eżempju stupidu. Eżempju l-issue tal-ewtanasja, jekk inti bħala individwu pparteċipajt f'dik id-diskussjoni u mbagħad inti vvutajt fir-referendum tal-ewtanasja, għandek one vote. Jekk inti vvotajt fuq xi waħda, jiġifieri inti kapaċi mal-leġiżlatura għax kont attiv u infurmat u għamilt effort, għandek five votes. Issa jekk jiena, żgħeżagħ ta' Babaqra u ġej tal-Għoxxi, għandi one jew zero, ma taħsibx li forsi inti għandek tiġi ppremjat għax forsi soluzzjoni ta' kif mhux kulħadd ikollu l-istess say imma inti bl-efforts tiegħek tista' żżid l-influwenza tiegħek?
Naqbel miegħek mija fil-mija li hekk għandu jsir, imma l-politikanti ma jriduhiex din. Le, mhux qed ngħidlek ovvja li ma jriduhiex. Ma jriduhiex, u ma jriduhiex, huma huma huma qasalmu il-poplu Malti kif jivvota sew. Araw xi jaf kif jivvota cross voting. Ftit hawn, qatt ma nfurmaw il-poplu. Le fil-fatt huma eh. jenfasizzaw ibda mill-wan. Eh, mhix hekk, mhix hekk.
Saċir, ivvota l-kandidati kollha tal-parti. Eżatt, eżatt.
Ħafna nies taf inti xi dil-ġimgħin qed infiehem in-nies li tista' tivvota pereżempju u għandna għal dak il-partit kandidat, teqleb tu fuq partit ieħor, three fuq partit ieħor, qas jafu ta, hawn ħafna nies qas jafu di. Anzi mhux talli ma jafux jiena naħseb, għax li ma tkunx taf ma tkunx taf, imma jaħsbu li tkun ħassartu l-vot. Ejwa, ejwa dik il-problema, għax huma dejjem hekk qabilhom il-ġiex partiti, illi l-poplu ma jinfurmawhx. There again, iżommuh injorant biex jibqgħu jgħaddu minn fuqu. Ma jaf, di, we are lucky ta' to have sa ċertu punt is-sistema Ingliża tal ta' transferable votes aħna. Għax tista' tintuża speċjalment eh, partiti bħalna we can gain a lot of votes. Kif?
Eh, l-indis nedukawhom milli jisma' milli inti forsi orra jgħidu li ma taf inti l-Malti ma xina twilit Labour jew jiena twilit PN u demmi aħmar u demmi blu ma tafx kif jibdew serin da. Tajlu orra, orra. Mela, il-wan tieħ Jew l-isqualli di jew l-ipokriti Kristjana, all right, mhix problema. Però tu tista' ttih il-lemon cross u l-imperium herb. Imma nħassar il-vot, le l-vot ma tħassrux. Di n-nies ma jistgħux jifmuha. Ġifieri, per eżempju, l-last MEP anka ta' qabel, eh, Norman kellu percentaġġ kbir ta' just one. Jiġifieri anqas intirtu l-voti tiegħu ħafna minnhom, kien hemm jiġifieri mhux ħażin ta' li n-nies letteralment għamlu one fuq Norman u u daqshekk jiġifieri. U dik il-partiti weġġagħthom u rtathom ta' għax huma they take everything into consideration. Huma jafu kif taħdem ovvja s-sistema imma l-poplu qatt ma ma għallmuh u jien dik qed tal-inqas qed nenfasizza illi jekk inti all right mela l-one trid iżżommu għall-partit tiegħek. whatever it is. Imbagħad tu tista' teqilbu, tista' teqleb fuq il-partiti fuq il-partiti l-oħra, l-kandidati l-oħra. U l-istess it-trija, u mek tgħid imbagħad erġa' it-trija erġa' kompli fuq il-partit tiegħek. Dik di importanti illi u oħra il-Malti ma jafx illi istja speċjalment fl-elezzjonijiet tal-Ewropa, qas jaf illi kif jaħdem, ma jafx kif jaħdem. Fim? Min għalihom illi hemmhekk ukoll il-Labour u n-Nazzjonalisti. Hemm. Għandek il-Liberali, għandek il-Patriots for Europe, illi kellik xi korrispondenzi magħhom ukoll. Għandek il-Greens, għandek il-Liberali, għandek is-Social Democrats, għandek il-Popula, il-Popolari, ġifieri hemm ħafna hemm in-non-aligned ukoll, hemm percentaġġ żgħir ta' NI, ġifieri Hemm, hemm. U r-right, ir-right huwa wieħed mill-kbar, eh? Aħna r-right wingers ġol-Ewropa, fil-fatt jekk tara l-Ewropa dan l-aħħar snin dejjem ir-right qed jitla' l-EFD fil-Ġermanja b'saħħithom immen saru. Eh, Meloni l-Italja, Fratelli d'Italja, min kien jaf bih Fratelli d'Italja? X'għad kien jaf bih l-Italja, il-Fratelli d'Italja fil-bidu li beda? Beda żgħir. Illum il-ġurnata hija alright li l-Italja jkollhom ħafna kowalazzjonijiet ħa tgħidli vera u jaqgħu qabel għax dan. Vera, imma fhimt meta tara Umberto Bossi meta beda Umberto Bossi meta tara l-Lega mbagħad kif spiċċaw issa rħilha li kellhom imbagħad it-trabli ħabba Salvini u dan u hekk. Imma ħalliha dik. Darba minnhom kważi b'super maġġoranza kien il-Lega ta. Jiġifieri ir-Right fl-Ewropa kollu. Malta issa baqajna b'dil mentalità tista' tgħid marda kankruża għalna tara nħokk rasi għax jibda jħereġ l-għaraq. Marda kankruża li nibqgħu nivvutaw l-aħmar u għall-blu.
Ekku. L-aħħar topic li xtaqt naqbad u ħallejtu għall-aħħar apposta naħseb l-iktar topic naħseb li jista' inti għadek kamat ħan nibda bl-statement l-aħħar darba e, għarrazza bajda. Sewwa, jiġri l-Imperium huwa viżjoni mondjali għar-razza bajda. Sewwa, qed nikkwotak tajjeb jew? Le, le, le, hekk hu, hekk hu.
Issa, hawnhekk naħseb fejn in-nies kapaċi naqgħu għas-soltu razziżmu, mhux razziżmu fis-sens għalfejn ir-razza bajda fis-sens. Għalfejn għandna nipproteġu r-razza bajda? Ifhem.
Jekk toqgħod tara r-razza bajda hija r-razza li tat id-dinja kollox hu. Jiġifieri ħafna mill mhux ħafna, l-invenzjonijiet kollha kważi ħarġu mill-Ewropa. L-iktar invenzjonijiet importanti ħarġu mill-Ewropa u aħna għandna IQ tajjeb aħna l-Ewropa dal-aħħar badna n-niżlax bdew iħalltuna mal-oħrajn. Però fil-verità da bħal meta tara s-South Africa. Kien hemm meta kien l-Afrika in ġenerali rather ir-Rodezja kif kif jeda kienet il-bread basket tal-Afrika kollha under white rule. Kif ġiet Zimbabwe, qas huma m'għandhom x'jieklu aħseb ara kemm jitimgħu l-Afrika l-Afrika għal sħabhom. Jiġifieri l-bniedem abjad he can lead għax u aħna għandna oħra tajba, il-food surplus istagħna hu. We can produce aħna, mhux pereżempju bħall-Għarab għandhom deżert, it's very very difficult for them to be self-sufficient. Għandhom iż-żejt, vera, għandhom iż-żejt, imma mbagħad pereżempju bħal affarijiet ta' food surpluses huma jbatu ħafna. Fimt? Eh,
Irrit naqgħod attent kif newerġi ċertu affarijiet ta' kollox ma rridx nisgwidak forsi bi statements li nagħmel jena, però Da topic anka meta fi żmien kont nkellem il-lowell u hekk, qatt ma kkonvinċieni hundred percent. Fuq ix? Is-superjorità tar-razza bajda u ħa ngħidlek għalfejn. Le, stenn, kompli, kompli, kompli, kompli.
Eżempju, forsi kont nimmiżenterpreta l-affarijiet u għandek iċ-ċans forsi tgħidli isma' hemmhekk fimt ħażin u ħanejlek kif nagħmel l-affarijiet. Eżempju, jien naf neħdu mużika. Kultant tiġini il-moment hekk jiena ngħid ara għandi bdiet nisma' jazz u tisma' eżempju xi pjanist iswed bħal Duke Ellington li litteralment għalih huwa

Qed nimmeża interpreta xi ħaġa. Mhux neċessarjament forsi superjuri, iktar kreattiva. Differenti. Iktar kreattiva. Iktar kreattiva għandi sens li invenzjonijiet, deregen ħarġan invenzjonijiet, Inti semmejt issa d-difetti kollha tagħha, d-demokrazija ħarġet mill-Greċja, però ma kinitx kif id-demokrazija kif inhi llum lanqas, eh? Kienet totalment differenti. Il-filosofers, il-Griegi, Plato, Aristotle, Socrates, il-litteratura Għandna litteratura bħal dik l-Ewropa aħna. It-Taljani especially, jiġifieri, l-arkitettura, l-arkitettura, bir-rispett kollu, daw daw x'arkitettura għandhom daw. Rum 2000 sena ilu kienu aħjar milli qegħdin huma llum għax għadhom jgħixu ġo straw houses. mhux neċessarjament superjuri, imma kreattivi iktar. We can go somewhere li for them it's a bit more difficult to go. Hmm. Nejnuhom, jekk hemm bżonn, mhux kif jgħinuhom data bħal mamel Hawn missier missier Robert Abela mar il-Peru jqassam il-lanett tal-kunserva dak. Da ħarbitli di. Ejja, mela, mela, mela.
Mar il-Peru jqassam il-lanett tal-kunserva. Ilu, ta' naqra issa. Fim? Eh, u kif nistgħu ngħinuhom? Mhux bli noqogħdu nibatu l-flus ta' palma nagħmlu bir blaqiegħ. Għax fil-verità bir bla qiegħ. Taf kemm eh, il-miljun. Naħseb dal-argument għandek raġun fuq u m'għandux x'jaqsam ma' razza jew oħra. Hija verità jekk inna nibatu l-flus 50 sena ma ġara xejn naħseb eh, hemm xi problema x'imkien fis Darba minnhom eh, New Zealanders ħadulhom ħadulhom il-fniek. ġob ġo post fl-Afrika nsejtlu. U dawk għalulhom l-aħjar, eh, biex tubrid fin biex jieħdu minnhom u jikluhom. Marru ma nafx kemm wara s-salfniek jagħmlu eh, u jkollhom żrameċ eh. U ħadulhom ġifieri kwantità kbira. Reġgħu marru wara ma nafx kemm sena, qalulhom fejnhom il-fnik. Qalulhom kiltuhom, kiltuhom, qabdu kilhom dak il-ħin, ġifieri qastawhom ċans jibridjaw biex jieħdu. Ġifieri, u ejja, issa toqgħodx tgħid li li fimtuh il-punt naħseb.
Kien ġibha argument l-ewwel ukoll, speċjalment eh, Eżempju il-partiti Greens. Li daw jekk eżempju, ma nafx jekk tiftakrux, fuq Malta Fly kien popolari ħafna. Mela kienu jipproteġu speċi li ħajġu estinti. Eż, l-inġ tal-Patagonja kien jgħidilhom. Dodo. Dodo ta' dir ġejlet flimkien. Umbat speċi ta' r-razza bajda ħalluha. U l-Greens, il-Greens, il-Greens spiċċaw ta'. U le qed ngħidlek imma l-argumentu li kien iġiblu l ukoll li li qatt m'għandix answer għalih, ħankun onest dan. Jekk aħna qegħdin nipprovaw ma nħallux annimal jiġi estint, tagħmel sens li l-istess attitudni nieħduha jien naf għall-bniedem Ewropew? Li ma Mhux ovvja, ifhem ir-razza bajda tmajna ta' jekk nibqgħu sejrin hekk, jiġifieri, in a very short time ir-razza bajda tkun spiċċat ta'. We are not, we are not uh, reproducing aħna. Inkluż lokalment. Speċjalment, naħseb lokalment. Inkluż, eżatt, lokalment. Xed jiġri lokalment? Mela, il-Malti mhux ikollhom. U anka biex kollhom wieħed illum il-ġurnata diffiċilissima. Mela we are not producing, ma tiġu ħaddieħor, u dak mhux bħalna ma dawk ah, għamel, għamel, Ippompja. Fimtu, u jweldu għaw. U jkollhom erba, ħamsa, sitta, misplacements. Misplacements.
U jkolli nistaqsik x'fija ħażin. Jiena nara affarijiet ħżiena fija, imma nixtieq inkun naf l-opinjoni tiegħek. Ġo pajjiżi toħodli posti lili. Mela aħna mhux there again mhux ikollna tfal u mbagħad jiġu daw u jfaqsu hawn. Mbagħad dak jekk jitwilidlek hawn għandu ID card daqsi dak u daqshekk. Mbagħad jibdew diħlin fis-servizzi, jibdew diħlin lem, jibdew diħlin law, jispiċċaw anke jispiċċaw Londra, Londra il-mejer għaw Pakistani għandu jkun Pakistani Indian. Pakistan I think. E, waħda. Ġudikatura l-Ingilterra kważi kollha xi third generation ma naf xiex, mhux Ingliżi. Għax hemmhekk għandhom il-United Nations illum il-ġurnata, il-United Nations l-Ingilterra qiegħda għax hemm kull ġens u kull u nies minn kull pajjiż hemmhekk. Fim, dak hu l-ħażin, irridu nispiċċaw hekk aħna bħall-Ingilterra, ġifi, mhux Ingilterra biss, ta' ġifieri ħafna postijiet fl-Ewropa, tgħid l-Ingilterra għax forsi l-Malti jkun iktar kif tgħid, ġej u sejjer hemm ejja l-isput. Ġifieri sabiħa, sabiħa, imma il-biċċa xogħol irridu nirrealizzaw minn issa. Li there again, ħanerġa' mullek għal qabel, qiegħed jirrealizza tal-Malti ta'. Imma taħseb li ddeterjorat? għax hemm barranin jew għax hemm barranin li li ġejjin minn pajjiżi li forsi mhumiex edukati?
Le, le, mhix dik il-biċċa xogħol, imma l-biċċa xogħol hija din. Mur Londra wara tara x'Ingliż. L-Ingliż veru ta' mhux l-Ingliżi tal-karta. L-Ingliż veru. Mur Londra wara tara x'Ingliż. Fejn marru daw? Fejn marru? M'għadekx tara, ta' bis-serjetà qed ngħidlek, ta' bis-serjetà qed ngħidlek m'għadekx tara. Għadek xtara Ingliż, fejn marru, ma tibdew tilaj, dew mill-Londra, mbaddew nitilaw. U Malta, it will happen very easy, għax Malta għafni zaru għu. Eh, jena, għara, jena man is li l-nifsi razzist. Pero, ekt mur, eżempju, postiet pal boġubba, L-istess situazzjoni din ta' mhux ħatara Malti. Rarissimu.
Malta għandna briża b'dan. Il-ħamrun. Għandna l-marsa l-ħamrun.
U fis-sens, u meta nibda naħseb, nibda ngħid imma di ma xħanajt li d-dejjaqni imma hemm xi ħaġa qisha Najt għaw xi ħaġa mhux mhux mhux tiffunzjona. I can't put my finger on it, ħankun onest. Ara, jiena
Il-pjata u l-ħamrun kważi kważi llum integrali. Mhux hekk.
Biex immur xi mkien ħafna drabi ħamrun inkun spiss jiġri, speċjalment il-pjazza jew hekk inkun spiss. Il-pjazza wara 8 ta' billej ma tarax Malti ta'. Ma tarax ta', serje ta' ma tarax. Ma tarax. Fej marru? Min jibża joħroġ? id-djar u l-ħwienet li qed jagħlqu, il-ħwienet li qed jagħlqu, kollha huma qed jieħduhom. Kollha huma qed jieħduhom. Jalaq ħanut, pup, huma jixxu minn xi xejn. Fehim tiġri n-nies jekk hemm buċer Afrikan jew Indjan jew whatever, minn hemm ħajmorru jixxu, Mhux se ngħixu minn għandna, ma jpaxxunix lilna. Ara aħna npaxxuhom. Tifhem?
Lejja sitwazzjoni eh, perikoluża x'taf toħloq very easy li tiġi us versus them ġifiri. Speċjalment post bħal ħamrun u li għandek Komunità kbira ħafna ta' barra. Hemm trabil kbir tagħmlu bihom. Hemm trabil eh, fis-sens kun hemm. Imma gazzetti ma jtellawx, ma jtellawx kollox. Xara li li jtellawni. Qed tifhem. Ara li li jtellawni. Imma ma jtellawx kollox u l-aħħar darba Jgħodu jitalbu jidħlu hekk fil-ħwienet ta' ġifieri jiftħu l-bieb hekk two euro two euro hekk ġifieri. Pajjiż ġabuh Madre Teresa. Fhimt l-aħħar darba biex arrestaw wieħed minnhom niżlu xi niżlu xi tmienja ta' xi tmien pulizija biex niżluh il dal Madonna jiġifieri ara ara x'ħela ta' riżorsi u l-ħela ta' flus fil-prosekuzzjoni. Għax dak titressqu. Ħafna drabi ma jkollhomx avukat privat, jiġifieri jiddependu fuq l-avukati tal-istat li huma l-legal aid. Mela that's an extra strain on the country. From taxpayers' money. Żgur ħafna nies għandhom kurżità jekk La tasal l-elezzjoni. Ħa toħorġu bħala partit, qed tippreparaw, x'inhuma? Qed nippreparaw, hemm kollox jiġifieri qed isir, qed nagħmlu l-cards, qed nagħmlu l-website. Ġdid tista' tfaqqa' xahar oħra, eh, ġifieri. Ejja, le,
qed nagħmlu l-cards għandna l-websites ukoll qed nagħmlu le, ġifieri qed nagħmlu bħal parti bħal any political party, ġifieri qed inlestu, ġifieri l-Electoral Commission ukoll, il-karti, ġifieri le. just like any other political party, u uh, any political party needs to be ready at any time for an election. Mhm. Biex hekk, ġifieri. U għal min jixtieq ikun jaf iktar informazzjoni
Jibat l Facebook, Facebook, Imperium Europa, Instagram, Twitter. Eh, mbagħad ikun hemm l-email jew tibgħat fuq il-page stess, jiġifieri nirrispondu Kważi kważi mal-ewwel. Għanna xi merchandise ukoll, għanna Ejwa. għanna l-April pins, qed għanna t-tesseri ukoll minn interessat. Eh, xi maggijiet, xi keychains. Ġifieri minn interessat ikellim minn ikellimna. u- Thank you ħafna man, thank you tal-ħin. Grazzi.
Għal darbohra.